kaka mukomana uyu aka akarohwa newamwe vakomana asi ndakazoenda kumurohwawo ndakazoiswa mushamo saka tabva kumurohwa kudaro kwakazopera chinguva tobva tazozwa kuti mukomana washaya asi ini handini ndakatanga kumurohwa Eh, hati- haisi haisi nyaya Eh, asi yekutanga kumurowa kuti- ndakam- ndakamurowa makasvika munhu achirohwa mukarowawo Eh, ndakamurohwa. munhu akafaka ehe saka makauraya ndizvozvo mune ngozi ko ndikutaura kuti ndizvozvo Ka- chakanaka muri kubvuma ini mhosva ino saka ndinoda kuti mhepo ibude nditaure nayo ini ndichinditsanangurire kuti taapapi ava vari kuti vari kuripa zvii bhozi uyu zvemuchaji wake waakachaja ndakazvinzwa kutaura zvakati ndakuda awa

Nebudi. Uri kubvumirana here nemhosva dzako apa? Nyabunza ari kubvuma kuti ndakakukanganisira ndakaisa ruoko pakufa kwako.
Uri kuti china.
ndiri kuti zvaabvuma kuti anondiziva uye anditambira ndopandanga ndiri kuda kumupa mutongo wake
chimupa mutongo wake tenzi
ndinoda mombe seven nempoto yembudzi nejongwe nekuti andibikire doro izvozvo changamire waita vanhu vakakukanganisa iwe vanhu vangani ah, changamire vanhu waripo but ndiri munzira tiri kungofamba semafambira ndiri kuita
Hanzi kuda mombe sei?
Sanga mene ndiri kuzviziwa. Mm. Ona akaita. Takanga tisiri kuziva kuti ndizvo zvazviri kuita. Akaita sei tiri ku tiri kurayirawo. Kurayira kwacho kwakazopfurikidza. Mm. Saka tiri kuchema chemawo kuti dai machemawo kuti mambo kuti ndibvisirwe.

Eh, ndakapika ndakabvuma kuti ndaisa ruoko pamwana
uyo ari kuti ndakambopiwa mutongo nehurumende zvandakaita ende handina kubvura ndamboramba kubva musi wekutanga kusvika nyamusi ndiri kungobvuma kuti zveshuwa ndakapara mhosva so pamombe seven akwanisire kunge wandirerutsirwa zveshuangamiri hmm. izvozvo ndinozvinzwisisa but pamakore aida kupiwa ndakamudzosera kumashure nekuti dai dai dai kutaura kuno ari mukati mbani chakamira ndakati aiwa kana akaenda ndozoonani uye ndozodhimanda zvinhu zvangu kunani ndosaka ndakamudzosera kumashure ndikati aiwa chimbopika pashoma ndizoone kusangana newe
but inini ndinenge ndoda kumuchemera ka haasi kuramba kuti akapara mhosva akubvuma kuti akakanganisa ende ndiri kutenda wakamudzoserawo makore mashoma kuti adzokedzera chakuno
inini mao ndanga ndiri kuti pa seven dzandamuchaja ndipo pachabvawo yenyu ndipo pachabva yababa wangu uye ndipo pachabva yemutumbi wandakagara ndiri
mutumbi wakagara unoda kubhadhara wongu shangami
saka dzako iwewe dzinenge dziri ngani dzinenge dziri four wongu changami ndo dzako dzekugurika Ini ndandiri kuvhunduka pari kunzi kuseve ndatanga kufunga kuti ndichada kuzoti aripe mhosva dzaakaita mukati medunhu rangu ndanda kumuripisa handazochifunga kuti saka basa rese richaitwa rachada kuzobhadhara zvakare dzinobva dzazoita kuti amombe ngani ndopa paine nyaya yangu saka ndiri munzira asi iwe kana wagara wanditi mambo imimi ndinoda kutokuchajirai aiwa nyaya isina kuipa tinongomusiya tiri paseven ngozi dzako iyoyo dzauri kunoripwa iyoyo fo hazvina kuipa vandura mombe seven
ndopazvachangamira mukomana wakapika naye ari akafa akafa mm.
anga asina vabereki nemubereki waripo hakuna hama dzake ku hama dzake dziriko baba vacho variko namai i think zvakanaka kuti unotaura futi nehama dzacho kuti kana kuti aenda wondotsvaga uchano wateera wega ndichateera ndega
uyo ari pamberi iweyo yebuda
taura tidzwe yapo tsanangura chete pane paati hanzi ndakamutisa hanzi kutangira ikoko pakutiza ndikutangira panyaya yenyi ndikukuziva here mhosva yako ndausipiisa mhosva yako uri kuiziva hanzi ndikuiziva mhosva yangu Changamire.
Zvanga chida kumbokurambirai pana.
Mafu wakaita ose. Inini pandaka ini kana kuona nangu naye. Nandisipo. Aramba mukomana uyu. Aimbondiramba uyu. Uye aifamba. Zveshuwa Mwari zveshuwa zveshuwa changamire nguva laifamba uyu. Wanga wakanitsimbirira. Mwari. ndaida kuti tinge tichidai aiwa chakabi ndabatwa ndidai ndabatwa ndiende nemberi aiwa joli aiwa joli aka mwana aka akasimba chakabire aiwa aindivhara mukomana uyu tazvinzwa
kufa kwemurume kubuda urazve naiwe tagwasha unombotanga wambodzamba dzamba uchidzamba dzamba chakakosha ndechoti achibvuma tochidini abhadhara chii because ini ndinotombomuripisa futi kuramba kwaaita padare panapa asati atomboenda unobvuma atanga aramba uchangamira andipedzera nguva ndiri kuda mombe seven nembocho yembudzi nejongwe chena nekuti undibikire doro kana uri kupikisa nezvandiri kutaura uvo uvo wataura dare rese rakaterera ini pandatoda kuira nekuti kuti ndakaenda kun'anga kufara ayo isatutana kuvara iwe iwe inini ndoda kutotutu akupe mombe 8 dzekuvoswera achitopikisa ke zvinhu zvaari kuziva dai angoita sanyabunzo ka 1 asi uyo ari kupikisa zvinhu zvaari kuziva zvaakaita wedzera ndikumuwedzera imwe mombe akupe mombe 8 ndinoti wasara uri wamwe waita tui manje inyama inyama eh kwakaipa mirai muzoona rambai makatarisa nzira tiri kuuya nawo wachakwana wachaungana pabhenji apa
Wadi ungokumba one time iwe. Kwadi kwadi.
One by one. Ni tabash chita za kuenda.
Lokata mbele mimi.

Pasquale. Pasquale. Ombondon.